Kamano moro ma intie jara malulu TV en odiochieng' maber warwaki e chenro mar kuku mar wach mikelo ni koda Jeff Lumbaka. Kinde nieri warango mana weche mosebedo ka timore kendo kila achiel nade koni kod kocha e sikunde ma thur kaendi. Antiere kod jagoro maduong' mar Kupet e bade mar Kisumu abiro miye thuolo mosu kaeto omiu nyingi arwaki e studio erokamano mm.
jonenowa mm. mm. wachnegi nyingi nyinga zabulon oliech awange mm. an e jagoro maduong' mar kupet kisumu county mm. atelo ne jopuonje duto manie post primary mago puonje manie secondary yes. gi manie polytechnic mm. gi institute of technology erokamano mm.
erokamano ahinya zabulon arwaki e studio gima wadwa ni mondo mwarangi en ni to nyiswa ni ang'o matimore kata kapok wachako gi wach moro amora Ang'o matimore e sikunde moloyo mekwa mag Luo Nyanza? sani gik matimre ni tungni tungni moko timre kae gi koni mm. nyithindo gomo nyithindo ketho properties mm -hmm. nyithindo wang'o school domes mm. koro seche mawuoye ni kata skunde moko sani osewang' mm. nyithindo itero dala mm -hmm. nyithindo sani ochich kabisa mm -hmm ng'eny gi ok dwa somo to kendo gini timo mana skunde madongo dongo yeah. nochakre kisumu girls mm. aye waneno kodhi maranda ng'iya mm. st marys yala mbira mm. mm. orero nyoro mm. sani onjiko eh, skunde wang' mm -hmm. in short ang'o matimre gima kelo skunde ma wang' ni mochakore mana gi skunde madongo ni ang'o ma dibed ni osetimore mwakia mm. loko moko osebetie koso nyithindo ok dwa somo kaka iwachano mokwongo sani wang'e ni wanie second term to second term for a long time mm -hmm. en term ma nyithindo ne goyoga ne kethoga gik moko to wang'o doms mhm. kata ndalo matiangi mane en cabinet secretary jatend migawo mar education ne mhm. gini omedre kabisa kane notelo ni puonj mhm. ma nyithindo ne wang'o doms kabisa skunde ne wang'o koni gi kocha to ne ji wacho ni siasa matiangi ka matiangi ne ng'at moro ma wuotho koni gi kocha koro ne chike ne be niger koro niwacho ni magi ema ne kelo to sani matiangi onge to pod gini nitie koro kaka nawacho last week mae nende ni en juogi moro mane nitie kaka kanyo to causes mek eh, fa- burning cha ndalo moko niwachoga ndalo matenge be niwachoga ni ne en bo- mok sani mok onge niwacho ni en remedial mago e gik mamiyo nyithindo bedo gi stress sani remedial gitigo nogol mok gitigo nogol koro onego bed wang'iyo ni kara what are the problems nyiso ni kare kane wasolve ndalo mane jatend migawo mar somo iluongo ni Matiangi nwatemo nwamanyo solution mar wang'o skundegi to nok wang'iyo the root cause nwasolve mana gik moko mane wiye wiye ma malo Yeah. iwinjo koro onego bed ni wang'iyo what are the rule cause, root causes of this be- burning gima nyithindo kochopo second term to nyaka strike mm. to strike ni chon ne ok maga skunde madongo to sani ko mako skunde duo nyanza mm. skunde manyalo mane wakawo ni gine magi post ga results maber mm -hmm. king'iyo results kata mar maranda yeah. mano ne result moringo mana results ma kisumu kata mar homa bay lilo mm. duto skul achiel inyalo tero nyithindo university moloyo eh, county mangima mm -hmm. to koro ka koro ng'iya maena national school maranda is a national school kisumu yes. girls mm. then koro wadonje county schools madongo dongo kaka koro st marys yala onjiko yeah. mm. mano nyiso ni wan wadhi kamarach mm -hmm. and kaka wan joluo nyanza wabedo wachich nikech wang'ni to timre strikes itimre kamoro amora e pinyni mm. to mar luo nyanza ni to koro omako record mm -hmm. iwinjo to onego wang'e ni what are the causes nitie changes mane osega tim yeah. changes notim ka e ministry to ok mm -hmm. wanyalo wacho ni changes miluongo ni localization ema nokelo gigo mm. courses ng'eny delocalization kano kel ni golonwa jopuonj moa e piny moa kocha western mm. to moko nogolonwa moa e piny kisii ikelonwa kae to mm. mekwa be ikawo itero kocha to i remember nawacho kae chieng' moro ni wabed kwa chich nikech seche moko inyalo kelnwa administrators moko moa kocha mm. ma be osefeli kocha mm. kata seche moko makia culture ma koni mm. culture ing'ono opogre opogre mm-hmm. though nwacho ni wami jogi time yeah. to nwasemiyogi time mm. koro wang'iyo ni one of the causes in communication mm -hmm. kata changes principles manyien gi biro gi changes mang'eny mm. e skunde mm. to changes gi kok i-communicate gi jopuonje to gi communicate gi nyithindo mm. kaka notimre Kisumu Girls mm. ema kelo shida nikech jo Kisumu Girls ne wacho nang'o ne gin entertainment mane ging'iyo godo chande once a week cha ogol chiemo mameng'e mane gichamo ging'iyo gichamo gweno diriyo e week cha mm. macha be ogol koro ne en diet to wan wawacho ni to wakwero gi nang'o ni wach chiemo ok nyal wuoye nikech issues mek chiemo ok nyal blame the principal Yes. mago nitie kama koro sirikal emopondo kae sirikal emopondo koro ya kami to another cause mar mm, tungni manie skundeni en shida maduong' en sirikal sirikal emok chul fees Mm. nyithindo chulo nyithindo jonyuol nigi shida pok chulo ok chul fees to sirikal nono be chulo gima miluongo ni free secondary Mhm. sirikal lewo gi pesa ni Mm. seche ma wuoye ni pesa nochul mana sijui pesa mathin kabisa Mhm. koro sani ka nyithi skunde ochako wang' koro ka nyawinjo ng'ato ni belio kipsang Yeah. ma en jagoro mar eh, migawo mar eh, somo Mm. nya wacho ni koro next week eka gidhi golo pesa seche ma pesa olewo kamaeni ting'eni ni principal kata jatend skul Mm. en gi ang'o en gi gope monego bed ni ochulo mm. ka nitie gwen mabedo ga supplied skundino mm. pok ochulo ka nitie ga oduma pok ochulo ka nitie gwe oganda pok ochulo workers pok ochul bom teachers nikech ne giwacho ni fee structure kik gine parents koro mm. bom teachers ichulo mana gi pesa ma sirkal golo chande koro koro ka tuke kae iyudo ka seche moko pes free activity pok ooro kata kisumu kane ochuno director ma somo iluongo sabini aroni mm. wa plead gi principles ni miya uru pesa moro mondo waran godo education mm. ndalo moko be nagoyo koko ka jo drama odhi nairobi to nindo mana e bas jopuonj nindo e bas nikech onge pesa mm-hmm. sirikal pok ooro ga pesa to kooro to ooro molewo seche mooro molewo no mm. suppliers be osechich koro ok dwa supply gik moko mm. koro principal nde principal nde mek skunde gi nigi shida nikech koro chune ni ogolo vothead moro to tero koni mm. otemo balance gi pesa mathin ma en godo no mm-hmm. omuom ka thin onge gi nyalo timo maber mm. kendo nyaka ibende kata odi ka pesa thin nyaka ang ing'eye kaka kuonde mikato kat mm. to seche mikat resources go seche mikat eh, gik moko e skul kanyo jopuonj bro hinyre nyithindo bro hinyre nikech japuonj kane ong'iyoga ni orolga papers mek penj Yeah. koro penj go obro reduce gi nyithindo be kane chamoga portion maduong portion obedo reduced to ma- main cause en ni principal kotimo kamano en sirikal emotamre oro pesa kane nitie tuke ji dhi e tuke to ti- imiyogi pesa kama kamae pesa no will be cut down koro root cause of gik matimre e skunde ka en sirikal to pondo gin giwuondre ni koro gin ema gi gitimo investigation to giketo principunde tich matek to make it worse ng'eny principunde ma iluo nyanza gin gin principunde ma pod nyien yes koro kopod onyien to kia ka principal machon cha ne gajore iwinjo kama noaye cha probably noaye ka en kisi chiemo ne ng'eny iwinjo onyalo kelo ne rabolo kacha kata oduma moko kata whatever kata piny mwa be kamano to karwa kae to seche moko chuno gin nyaka gidhi adhi e puo- e supermarket kata gidhi e wholesale ginyiew gik moko ma koro gidepend on pesa koro be pok ong'iyo gi suppliers gi iwinjo koro what is happening en ni principunde gi nigi shida kaka nyalo ginene koro kiwinjo ka ji wacho ni there is change Yeah. there is eh, chiemo ok ber mago gik mawachre everywhere maranda ng'iya kisumu girls whatsoever en because magi principles manyien to pok ong'eyo gini mm. koro but ok wanyal wacho ni delocalization wuon rach mm. delocalization nwawache ni kata kaka oberno to watang' ahinya kode mm. nikech inyalo kelnwa godo jok moko ma are not qualified kae mm -hmm. so wan kisumu nok wagoyo koko nang'o nikech jok mokelnwa wagi mm. be kane wanonogi maber to waneno kuonde ma giae jo ne ok rach ahinya jakisumu gas Gin joma qualified. ne gin joma qualified jakisumu gas chowa mana lugulu kata ja maranda cha dongo wa mana ka musinga yes koro emomiyo wan kisumu kae ne ok wagoyo koko kaka jo bungoma nogoyo koko kane gavana wacho ni yawa okelnwa principal moro ka musinga okuyu moro moa narok mok nyal koro the first cause ma waneno maduong' kae en ang'o en sirikal mm.
lokruok motim ni eri delocalization ni eri en onge gi problem ok ober to korach ok ober to korach lakini gima duong' iwacho ni jok mokelnu mm. nitiere gi eh, what it takes mondo mi gitel ne sikunde gi eki moko ni godo to moko to onge godo yes moko ni godo to kadwa mention gi ka mm. to moko to onge godo mm. secondly sirikalni be moseneno shida gi koro ka isomo kata gazet manyoro kata kiwinje media yeah. owach maber kibe liyo kipsang wacho nango ni next week mm. eka koro gi release funds mm -hmm. tango ma deko gimomiyo gisani koro kagido release funds ma second term mm -hmm. wan e dwe mane dong wan e dwe mar abiriyo mm. tarik adi tarik abiriyo mm. nyithindo chiegni loro mm. in ido release eh, pesa sani eh, en bilion aboro mm-hmm. bilion aboro ema odo release mm-hmm. seche mido release bilion aboro cha to ng'ato pok ochul pesa ma dwe mar abich kocha mm-hmm. obro supply gik moko kata ma dwe mar abiriyo then mar ariyo iyudo ni principal kibeko kibiro kamoro kata iyudo e telo yeah. nyaka ng'ibi gi gik moko miparo ni onego itim maber mm. Koro some of these principles biro gi changes ma ok gi involve jopuonj to mm. gi involve nyithindo wabiro kawo yo matin uh, jagoro mo maduong' mar kupet e bade ma kisumu waduoge thuolo mar ariyo kabende pod wadhi nyime achiel kachiel kod rango weche gi eki matimore e sikunde wadwa ng'eyo ni to en lokruok mar jopuonj nieri koso nyithindo maratang'o machuno ni nyithindo nyaka tim mana timbe mag mayienglo ka weche ok dhi maber e sikundi. Ma Indian kuku mar wach. Tie jara Malulu TV en kinde makare wachako duogi thuolo mar ariyo. Wadhi nyime kod twak odiochieng' ma kawuono ka bende warango weche matimore koni kod kocha e sikunde moloyo magi eki mag Luo Nyanza ma bende koro weche mag ng'anyo kaachiel kod wang'o kuonde nindo mag jopuonjre osebedo kadhi malo ahinya chaka rwaki e studio kae Erokamano. e, chak iwach ne oganda nyingi Zablon Awange, jagoro maduong' ma Kupet Kisumu County. jatelo kane watieko to iwacho ni lokruok motim ni eri iwacho ni samoro jotelo mokel principles manyien giri donjo kod chike mamoko to ok gin vol jopuonje kod nyithindo Mm. Maendi onego tim nade mondo mi ka ng'ato onego bed ni ka ja- kolok japuonj to kodonjo to bedo piny gi jopuonj gi gi nyithindo to nyisogi ni ooyo an koro adwa ni mondo mi wati e yo machalo kamaendi koso yes onego bed ni ja- kinyien yeah to ibi bedo gima iluongo ni barasa ibiro mogo nyithindo seche duto to be kiromo kata gi jopuonj be kando Mm. to i- iketo gi- gi- gi- gi polisi moro to gineno uwuotho together kik iket gino ichul gino e dwondgi iwinjo to barasa ma en constant ka nitie kamoro to nyithindo nyalo wuoyo mm. we awe gi wuoya wuoya ba gi relieve gik ma gin go ne do e korgi ka gisetieko to koro ineno kaka inyalo implement sam to mok nyale to kinyale mm. kata sirikal kata sani ka wacho ni awa nyithindo was not right kanto oyie gi sirikal mm. nyathi onge right mar yiero ng'ama dhi bedo jatelo yeah. yes en tije somo mm -hmm. iwinjo ka ng'ato rach to waneno kaka wasolve to jatelo be mm. onego many kaka nyithindo rights mek nyithindo nyalo bedo implemented mhm. iwinjo ok wanyal miyo nyithindo everything nikech wachre ni nyathi mteta kililia wembe umpe seche moko kimiye wembe no mhm. to wembe no onyalo ng'adre godo mhm. nyathi ywak ni wembe mm. seche moko onyalo ywak wembe timiye to bro ng'adre godo koro nyathi nyalo wacha wacha uwacho gik modwa wacho go jopuonj be ginene nikech magi jok madongo mm. chike mane obi godo miluongo ni 2010 constitution yes. nomiyo ji powers mang'eny mm -hmm. to powers momi ng'at mang'eny kabisa ne nyathi mm. education act no ma 2010 mm -hmm. nomiyo nyathi iluongo ni education gi children's act mm. ogolo gimoro miluongo ni chwat wan nochwadwa kwadhi e skul mm. to kane igolo gimoro ni corporal punishment yeah. to nonego bed ni kelo solution mare mm. solution mane okel nokel ma without ninio miluongo ni guidance and counseling mm -hmm. guidance and counseling en department ma should be headed by a principal mm -hmm. by a, a teacher mm -hmm ok en jok ma iketo kanyogo seche moko ng'eny gionge barua mm. onego wabed gi substantive appointment ni in hod department skundi ni to magi jok midhi tiyogo to jogi be gin gi qualifications to grade be omigi to koro kokawi to bole abola ni ne HOD guidance and counseling to ka gimoro wuok mathin to se ni nyathi s- ni japuonj otimo kama solution ku- p- gik mantie gi shida duto mwan godo e skunde Yeah. inyuol gik moko inyuol mana ni japuonj japuonj nasewacho kae kendo anwoyo ni fo- gima ne timre na mo Nairobi gas cha jokupet ma Nairobi nosetimo investigations bo realize mm. ni gicha no ken kata ni nyathi no nind godo ni nyathi no bedo no rape mm. ne en ang'o cha ni ne en gima iluongo ni lesbianism mm -hmm. sani sirikal pok release no ata DNA test no mm. nikech wang'iyo japuonj throughout gimoro amora matimre mathin to osehang ni japuonj to osedogo ni japuonj mm. wawe concentrate on jopuonj wang'i kaka nyathini mm. issues ne ginyalo bedo solved mm. wang'i kata ka possible wanyalo review the education act Mm. Ok awach ni waduok eh, corporal punishment back, mm -hmm. but wang'i kaka koro gik ma noket kande nyalo bedo implemented by looking for solutions ka corporal punishment ogol mm. waket uh, guidance and counseling department mm. ma obed funded mm -hmm. jok mi jopuonj miketo bedo in charge kanyo mm. obed jopuonj ma qualify mimiyo grade mm. substantive appointment mm. to department no bedo gi ji manyalo ga constantly ng'iyo nyithindo mm. to penjo gi shida gi mm -hmm. iwinjo there is a breakdown mar guidance and department in schools to mano kokikre gi mar ginene ni mar eh, education mar corporal punishment onge mm. Edu guidance and counseling be ok- theoretically s- TSC wacho ni nitie kanyo mm. obende ok oti malong'o ineno ka koro this breakdown of communication aduogo mano part of the communication mm. the education act cha be ema nomiyo nyithindo powers mang'eny Yeah. powers mago ma sani japuonj ok nyal yiero prefect Mm. sani giyiere kendo ginyuogo jogo kuongo ni prefect mm. jogo iluongo ni president mm -hmm. gin gi nyaka gi cabinet mm. wang'i kaka wanyalo reduce democracy mm. mar nyithindogi manyiso ni ok udwa ni mondo nyithindo ratiro mar nyithindogi ema demokrasia margi moneno ka mm. dwa ketnegi malo ahinya yes. nikech giyiero jokuo giyiero joma jonjawe kaka gin uh. Ah. kamana gin agina jo kenya uh. Ah. donge wabe wan jo kenya uh. Ah. kange jakuo moro osekuelo bobiro irwa ah. donge jakuogno ema wamiyo telo ah. yes. koro gibe giyiero ah. nyithindo ma jomahundu wabende nyithindo gi be ng'iyo mana jakuo wadgi kata ja mahundu wadgi ema mm. giyiero mm. to mana kaka wabe wajo kenya watimo ng'ato kisekuelo kata en wayes kocha mm. kidwaro gavana to wamiyi kendo gi landslide to kapok ikuelo to wapenjre ni magi to onge pesa nyaka igony yude mm-hmm. ya mon be nyaka gony joko chang'a be nyaka gony sani pesa ema wuoyo integrity kod wapenjo mm-hmm. iwinjo to kendo jok mosekwelogo mosekwelogo be miwiloga igoli ei department itedi kocha Mm. to nyithindogi timo mana gima gineno somo ok en ni nyithindogi we are preparing them for life Mm. education is life itself nyithindogi somo gazet nyithindo ni social media gima ne waongego Yeah. koro ka giseneno ni ng'iya wang' kocha maranda koro nyaka wang' to njiko penje ni wanotimo ang'o Ah. yawa to kisumu gas nyo ose break gik Koro moko itiparo ni koro moko ma waneno kaka timore sani ni kwa chiwo kawuono ni winjo kwa chiwo gi weche mamoko ni skul ma kama owang' onjik oselor samoro kiny be wanyalo chak wachiwo gimoro Mm. iparo koro moko gi giwang' ni gin gi problem adieri koso en ni en mana influence moro ni Nitie wawinjo ni peer. gima wang' wan be koro miwa nitie wang'. peer influence nitie lack of communication Mm. to nitie moko ma criminals wawe hoyo nyithindo gin magi nyithindo Yeah. sani kes ma wuoyo ni naneno ka DPP owacho ni koyud nyathi Yes. okoso to ibi handle gi kaka magi are criminals Ah.
sani ka nyathi nyalo donjo e laptop e ginene ofis mar japuonj kaka on timro njiko gidhi e staff room gikwalo laptop a gitemo manyo ang'o a gitemo manyo makins gimar penj koso ang'o gikwalo laptops gikwalo phones gikwalo gik moko mang'eny magi dongo jokuoge Yeah. magi jok monego bed ni mako tere e ot ma twech yes koro nyithindogi onego waseparate gi jokuoge onego bed ni dhi e probation kama nyithindo itwe nyithindo ma o, jonji jomahundu to jok modong' gi tiweyo magine iwinjo nikech seche ma shida osemako gi kakoro mako gi ni ka for instance ka kisumu gas sani nyathi ka nyathi ma kisumu gas igolo elfu abich Yeah. Nyosa Mano fai. mano fine Mhm. Eh, to nyithindo moko be nyoko okelo kata shida Mm. nyochakre mana e form four kae Mm. to ok gin everybody mo break Mhm. to sani koro usego gigi duto to mi jopuny olwe mohinyo Ah, to dibed ni nitiere penj kech kinde machon ne weche mane kelo ng'anyo machalo kama ne en pressure mag penj ni samoro penj dhi biro dibed ni nitiere penj moro sani ma mamiyo gi liet koso en ang'o gigo nosegol mm.
ma tiangi nogolo nyaka mok mm. exams mm-hmm. ne nitie gik moko ni joint exams ma jopuonje dhi to timo kata penj ah, sikunde ah, moko ah. to pressure be ne nitie kat mm-hmm. week a week nitie kat mm. to nitie sijui what ne penj ng'eny ga mm-hmm. mago duto nogolo koro reforms mane matiangi otimogi notimogi ni otemo kelang'o ni otemo golo strikes mek skul to strikes pod oendelea kara matiangi nokonego widhi thuol nonego mana ang'o yiw thuol yes koro onego bed ni wabet piny kaka stakeholders wapenjre ni ang'o man shida could it be ni ministry gi tsc osebet ka concentrate ni japuonj ema gisiemo sacha duto ni japuonj Eh, Un un bende uneno mana ni japuonj ema isiemo e kinde jopuonj ka kinde. isiemo isiemo maseche saa asaya to ni mara japuonj dhi omo sijui ang'o mara japuonj isiemi ni kitimo kama to iboyudi. japuonj lewe e skul japuonj timo ang'o to japuonj ni in isika sika mana japuonj japuonj mm. nyathini tiwe awe lokre kaba nyathi be ong'eyo ni kara japuonj ne misiemoga mm. wabende kara wamed shida ni japuonj ni iwinjo koro we must look for solution kaka jotelo mar somo uh -huh. kenya kae onego wang'i solutions manyalo konyo nyithiwa uh -huh. to kowabet ni wan wasiko wa move from one new to another onego kuwa keto ni waketo budget mapuonjo waketo kata ni budget wadhi ndiko jopuonj to wandik jopuonj to kuwa keto ni en free secondary education obed free secondary education sirikal ogol pesa yeah. to ka en delocalization to obed delocalization moro mwanene ni mae to tim maber to ok ni moro mwanene yawa ogol jotendwa mabeyo itero dhi gero piny moro to wan jo- jo- jotelo maricho ka To- to- emi to- kelonwa jot- wach koni. mar jotelo mabeyo gi jotelo maricho gi odonjo nade donge aparo ni un kaka jotelo mag jopuonje koyier ng'ato ni dhi bedo principal mar school a kata school b donge aparo ni qualification margi en japuonj Qualifications molony the- the same. tang'o makelo kama koro uchope mwacho niya ni Ad- ng'ani eri en koro ok onyal to ng'ani to Administration- nyalo administration ema opogore qualification nyalo bedo the same to administration opogore nikech seche michako winjo administer cha Yes. to koro ema false chako nene Mm. ni ng'ane ni kara ndhem ndhem Mhm. second nitie jomoko ma can only work in specific places Aha. to kotere kamoro to en challenge mana kaka igolo thu rech e na aora to koro ikete e pinyo koro ok onyal tiyo maber koro nitie certain some of these peoples koro mwang'iyo ni yawa ka ng'ato pok obedo deloxed kata ka pok obedo promoted promotion ema ne osewacho ni TSC ng'i kaka ipromote jopuonj mm. nikech iyudo ka jopuonj mabeyo pod odong' e klas puonjo mm -hmm. tiyudo ka ng'at moro nono mokaw mok ber ema oket principal yeah. kanyo be ema chai moro chakrega mm. iwinjo to ne wase present proposals ba sani taneno ka TSC ochako tiyo mm. okawo jopuonj e classes yeah. sani Kisumu Awolon mm. osekawo jopuonj mang'eny e class ogedo posted as deputies everywhere mm. chon mondo ibed deputy en ni principal ni neno ni ah mae osiepna mm. we aketi deputy acting mana kaka Jomo yeah. Kenyatta nong'iyo ni moyi ng'at maber mm. ok nyal thaga mm. we aketi vice president kamboya giri to nitie kanyo Ronan Gala gi JM Karuki giri nitie kanyo mm. mano ema timre nyaka kawuono e skunde miyudo ka ng'ato in principal in ema iyiero ayiera ng'at moro mok nyal mm. ng'at ma ja, ja yeah, yes yes yes in jatelo ya ah. kata kiwacho ni fuoto wacho ni yes yes yes mago mm. emiketo ga deputies mm. to jok mosebedo deputies gi kiny ne ka nafas oneno to kendo en mobedo Kendo obedo president president. koro be ong'eyo kaka obedo deputy koro bende odhi kawo kawa jok ma jo yes gi Mm, ki japuonj magi ne ti giwe kando to mano e shida mwasebedo go as a country onego wadhi the design kaka mar america constitution manyieni omiyowa tinde wadhi e design no nikech america inyalo ga kaw deputy president yeah. ibedo running mate mm. eh, jogigo chakre kata e skunde mm -hmm. iwinjo wan bende koro sani wachako situation moro ma TSC nyalo kwanyo ng'ato japuonj e class mm -hmm. to keto deputy keto, keto principal mm. japuonj you don't need to be bribe you don't mm. need to bedo siep ng'ato mm. secondly wachako puonjo nyithindo through democracy mm. to democracy must be controlled mm -hmm. democracy ok nyamia ng'ato democracy ngine nyaka mi we have what is called guided democracy mm. absolute democracy rach mm. jarateng kiaga gimoro ni absolute democracy mm. yes Emomiyo kata wan e Luo Nyanza kae do ineno kata kwa bedo ga guided. Mhm. Yeah, ODM biro to wacho ni mi wa jogi. Mm. Yeah, kata mi wana guok more mochung' e ODM to ayie.
Ange nyiswa ni to dakika achiel ema odong' godo. Mm. Wach ni solution mare in kaka jagoro mongirore maduong' mar Kupet e bade ma Kisumu. Ineno ni ang'oma nyalo tieke gima nyalo tieko ni wabed serious ka in administrator ng'i ni administration nyaka iti gi jopuonj momiyi nyaka iti gi stakeholders parents nyaka gi nyithindo duto to nyaka ibed kibiro gi policies manyien policies gi nyaka ing'e ni there is a time frame minyalo implement them kata gweno ok nyuol tong' to buti no ndalo achiel to nyathi ochiek gi nene mm. to otieko dwe ndalo to pe ariyo gachiel mm. mama ma yach be nyalo tieko mana dwe ochiko eka nyuol yeah. koro in ok inyalo bedo gi policy this week to mm. next week idwaro ni, ni ginengi secondly sirikal be obed serious mm. sirikal ka oro pesa to oro pesa e school in, in, in, in, in, in advance mm. ka school pok oyaw mm. mano is a demand wa demand ni sirikal or pesa ok girit ka sani koro gino koro ka gilidho giwacho ni gidhi oro next week pesa no gisekawe from omwom it has been budgeted for kik gikel bureaucracies mang'eny guidance and counseling TSC obed serious or implement guidance and counselings or employ jopuonj mo qualify oket gi HOD guidance and counselings department go obed gi pesa margi ma ginyalo timo godo gik moko ginyalo tero go nyithindo benchmarking gi peer counselors ginyalo luongo counselors ma qualified kata ma amani mm. to wuoyo gi nyithindo gi mm. school be obed school ma nyalo bedo gi security maber mm. kaka police kata such like things mondo kik maka match kik wang ovyo ovyo mm. mar adek wawacho ni gigi timre mana e boarding schools yeah. dak wane e day schools mm -hmm. yet day schools bende nitie changes mm. yes koro why is it ni mana e boarding schools nyithindo manie boarding must be serious mm. ok ni gine ma gineno kama giwang to giwang'oga mana dom